די פארלוירענע? ס'נישט קיין פארלוירענע, נישט דא אזעלכע פארלוירענע. דער ברסלב'ער רבי האט א עצה, ער זאגט די עצה איז, אויסשמועסן מיטן אייבערשטן די פראבלעם, רבונו של עולם איך בין א בחור, איך דארף א שידוך, זאל איך עפעס טון? זאל איך נישט טון? איך דארף טון השתדלות? דאס אליינס, שמועס דאס אויס מיטן אייבערשטן, אזוי ווי טרעפסט א חבר, און דו רעדסט דיך מיט אים דורך, און דו שמועסט דיך אויס, און דו פארציילסט אים ווי סע דריקט דיך, און ווי סע טוט דיך וויי, און ווי דו וויינסט, און ווי דו ביסט צובראכן, אזוי רעדסטו צום אייבערשטן, רבונו של עולם איך בין אזוי צובראכן, רבונו של עולם איך בין א א, איך דריי מיך ארום אליינס, נאך א טאג, נאך א וואך, נאך א חודש, איך האב שוין געמיינט איך האב שוין לאנג זיין חתונה געהאט, איך האב געמיינט איך האב שוין, איך דארף גיין צו שמחות פון מיינע מיינע חברים שוין, איך דארף גיין צו שמחות. אינגעלייט יונגער ווי מיר, בחורים פון ישיבה יונגער ווי מיר, מאכן שוין אפשערן, זיי מאכן שוין זכרים מיט קדשים, וואס? איך דריי מיך ארום אזוי אליינס, רבונו של עולם איך וויל חתונה האבן, איך שמועס אויס מיטן אייבערשטן, איז יעדע פראבלעם וואס דו האסט, וואס ס'גייט אויף דיך אריבער, פארצייגסטו פארן אייבערשטן, רבונו של עולם העלף מיך, איך דארף א ישועה, דאס איז די עצה פון ר' שימעלע, נישטא קיין אנדערע עצה, נישטא קיין אנדערע עצה בזה העולם. איין עצה שמעון דו הערסט שמעון? איין עצה איז דא זיך אנהייבן אויסרעדן דאס הארץ צו די אייבערשטער, שמועסן מיטן אייבערשטן יעדע זאך, הערסט מאטי? יעדע זאך וואס גייט אריבער שמועסן מיטן אייבערשטן, פארציילן פארן אייבערשטן אויף די אייגענע שפראך. הערסט? יעדע זאך שמועס האב איך שוין געשמועסט, כ'האב שוין געבעטן. הא? יא. יא. געבעטן דעם אייבערשטן. אוודאי דער אייבערשטער זאגט און ברכתיך בכל אשר תעשה. שלומי פרעגט וואס הייסט מ'קען זיצן אינדערהיים און ס'גייט אראפפאלן געלט פון הימל? דער אייבערשטער זאגט דו דארפסט גיין טון עפעס, גיי ארבעט. אבער די ארבעט ברענגט נישט די געלט, די געלט קומט פון די אייבערשטער. די אייבערשטער זאגט דו פילסט נישט גוט דארפסטו גיין צום דאקטער, ורפא ירפאי מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות, איך דארף גיין צו די דאקטער אבער נישט דער דאקטער היילט מיך אויס, דער אייבערשטער היילט מיך אויס, מענטשן זענען זייער צומישט און ס'קומט אין אמונה, א מענטש ווייסט נישט, אדער נעמט ער אמונה, סאו איך דארף שוין גארנישט טון, יא? סאו איך קען שטיין אינמיטן די הייוועי און אויב ס'באשערט איך זאל שטארבן וועל איך שטארבן, ניין! טארסט נישט שטיין אינמיטן די הייוועי ווייל דער אייבערשטער זאגט ושמרתם מאוד לנפשותיכם, דו טארסט נישט דאס טון, דארפסט דיך אפהיטן, סאו אז אז אלעס ווענדט זיך אין מיר, סאו וואס הייסט אז דער אייבערשטער? די קשיא איז שוין א קשיא וואס מען פרעגט שוין אפאר טויזנט יאר, דו ביסט נישט דער ערשטער מענטש וואס האט ערפינדן די קשיא פון ידיעה בחירה, און זייער אסאך מענטשן זענען אוועקגעפאלן, זענען געווארן גרויסע אפיקורסים נאר וועגן די קשיא. זאגט דער רבי, זייער אסאך מענטשן זענען אינגאנצן ארויסגעריסן געווארן פון דער וועלט נאר וועגן די גאונות, וואס הייסט? ס'איז תלוי מיר? סאו איך דארף גיין צום דאקטער? סאו איך דארף גיין צום דאקטער? סאו וואס טייטש? דאס איז נישט דער אייבערשטער? ניין? יא, דער אייבערשטער היילט דיך אויס. סאו אז דער אייבערשטער היילט דיך אויס, קען איך דאך זיצן אינדערהיים און גארנישט טון? ניין, דער אייבערשטער האט געהייסט זאלסט טון א פעולה, זאלסט דאס און דאס טון, זאלסט גיין נעמען מעדיקעישן. נער רבי שגייסט נעמען מעדיקעישן, איך נעם מעדיקעישן, ניין, נישט מעדיקעישן היילט מיך אויס, די אמונה,